Vha khamphani ya Sasol vho thola Vho Muriel Dube sa mudzulatshidulo muswa wa khamphani. Vho dzhena vhuimoni ha Vho Stephen Westwell vhe vha ḓirula mushumo nga ṅwedzi wa Shundunthule ṋaṅwaha. Vho fhedza miṅwaha ya fumimbili vha kha bodo. Vho Westwell vho wa vho dzula tshiduloni tsho siwaho nga Vho Sipho Nkosi vhe vha ri masha kha vhuimo havho sa mudzulatshidulo mafheloni a ṅwaha wo fhelaho. Vho Dube vho thoma u vha muraḓo wa bodo ya Sasol u bva nga ṅwaha gidimbili fumi malo. Mulwelapfanelo dza vhathu a ḓivheaho Afrika Phurofesa Vho Michelle Kennedy Hasungule vho lovha. Vho vha vha phurofesa o no nothaho wa zwa mulayo wa pfanelo dza vhathu kha Senthara ya Dzipfanelo dza Vhathu ya Pretoria. Vho lovha nga Ḽavhuṱanu vha na miṅwaha ya fusumbe. Phresidennde Vho Cyril Ramaphosa vho humbela vha tshiimiswa tsha Business Unity South Africa kana BUSA uri vha ṋee makumedzwa avho malugana u tandulula thaidzo dzi re hone zwi tshi kwama tshikimu tsha dzilafho ḽa NHI Vho Ramaphosa vho fara muṱangano na vhurangaphanḓa ha BUSA nga Ḽavhuvhili hu rere nga NHI. Tshikimu itsho tsho livhiswaho kha u wana nḓila ya u ṋetshedza tshumelo ya mutakalo ya muvhuso yo khwaniseaho tsho sasaladzwa zwihulu nga vha tshiimiswa tsha BUSA khathihi na miṅwe miraḓo ya muvhuso wa vhuthihi ha lushaka. Vho Ofisi ya Phresidennde vho ṱalusa muṱangano uyo vhukati ha Minisiṱa wa Muhasho wa zwa Mutakalo na tshanḓa tshavho sa wo tshimbilaho zwavhuḓi Muambeli wa ofisi ya Phresidennde Vho Vincent Magwenya vho ri vha tshi khou dodombedza vha dodombedza nga u rali. engaging with all stakeholders in good faith on the process of healthcare reform and to finding workable solutions that will advance quality and affordable healthcare for all. Vha dzangano ḽi sa shumeli malamba ḽa Watercan vha ri khaedu ya maḓi vunḓuni ḽa Gauteng yo vhangwa nga kudzudzanyele kwa zwithu ku si kwavhuḓi muvhusoni wa lushaka na vunḓu Masipala yo vhalaho Gauteng i khou ṱangana na khaedu dzi si na vhukono lwa miṅwedzi i re na tshivhalo. Masipala i no khou kwamea zwihulusa hu khou katelwa masipala wa Ekurhuleni, Johannesburg khathihi na masipala wa Tshwane. Mulanguli muhulwane wa Water, Dokotela Vho Feriel Adams, vha ri muvhuso u tea u khetha vhalanguli vha masipala vhane vha vha na vhukoni u itela u khwinisa nḓisedzo ya tshumelo ya maḓi afho masipalani. Fhungo ḽihulwane ḽa ino awara ḽo vha ḽa uri vha khamphani ya Sasol vho thola Vho Morrell Dube sa mudzulatshidulo muswa wa khamphani. Maṅwe mafhungo vha ḓo a thetshelesa matshelo nga matsheloni nga awara ya vhuṱanu. Kwaṱa. Belran Brands Fast Foods, vhengele ḽavho ḽo vha farelaho zwiḽiwa zwa maimo nahone zwa u ḓifhelela. A vha ḓi vha fhenya nḓala nga u ḓiwanela zwiḽiwa nga mutengo wa fhasisa. Plate ya ṋama ya kholomo ndi R40 fhedzi. Plate ya magulu nayo ni ka 40 randa fhedzi ngeno plate ya vorotsi na mukokorosi hu 35 randa fhedzi. Ri dovha ra rengisa machips, magwinya, tea na kofi ngeno ri tshi deliver kha vha re Thohoyandou. Vha ri wana Elegant Garage, JJ Motors ya kale, tsini na Glass Fit kha ḽa Thohoyandou. Kha vha founele Martha Mulaudzi kana hu ḓivha ene Mulaudzi zwino zwino, 071 430 4461 kana 079 223 3240.